Андәки Аллаһ Тәгаләнең мәгъфирәте булсын барчаларыбызга да. Аллаһ Тәгалә инде безгә ике дөнья бәхетләрен насыйп әйләсен, сүзләребезне үтемле, урыннарыбызны дәрәҗәле кылсын. Малларыбыз бәрәкәтле, җитешле булсын. Аллаһ Тәгалә безне залим, мазлум булудан саклый күрсен. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгаләгә әйткән һәрбер хәмед сәнә мактауларыбыз ирешеп, әйткән һәрбер салават шәрифәләребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу аләйһи вә сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә

Ничектер, яшәүнең яме югалды, ди. Яшисе килми, ди. Тизрәк кабергә кереп ятасы, бу дөньядан китәсе, шулай котыласы килә, ди. Әле ул кызга 40 яшь тә юк. Һәм шундый фикерләр киләдер, бәлки, яшьләргә дә, киләдер, бәлки, олыларга да, шулай бит. Ничектер, тормышның яме югалган, тәме югалган кебек. Инде без моның турында сөйләшкән идек инде, шулай бит. Кызлар ярамый, аракы ярамый, азартный уен ярамый, конечно, тормышның яме юк ул монда. Монда нәрсә инде шулай бит. Күп ашарга ярамый, тагын нәрсә кала инде монда. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, бу тормышның яме шулай бит, ул да булса гыйбадәт тә. Шушы тор, димәк, әгәр син тормышның ямен тапмыйсың икән, димәк, син гыйбадәтнең ямен ләззәтен татмыйсың. Чөнки безнең сәхабәләребез, галимнәребез җан биргән вакытта, алар әйткәннәр, Инде үләм. Инде төннәр буе намаз укый алмам. Инде кайнар, эссе көннәрдә ураза тота алмам, дип, менә шулай керсенгәннәр. Алар Шушы бакчаны күралмам, хатынны балаларымны күралмам, дип әйтмәгәннәр. Алар керсенгәннәр, менә шушы, намаз укый алмам, ураза тота алмам, дип. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, димәк, әгәр дә инде без гыйбадәтебезнең, намаз-уразаларыбызның ләззәтләрен инде тыймыйбыз икән, димәк, чыннан да, бу тормышта безгә яшәргә кыенрак була. Кыенрак була, ягъни ләззәт, рәхәт мәсьәләсендә. Чөнки башка әйбер безгә инде ләззәт бирми, без моны беләбез. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы гыйбадәт ләззәтләреннән безне мәхрүм итә торган бер әйбер бар, ул да булса, рия, икейөзлелек. Ягъни гыйбадәтне һәм дә ки, әйтик, гыйбадәтне һәм дә ки шушы башка изге гамәлләрне кеше күрсен өчен кылу. Кеше күрсен өчен кылу. Менә бу әйбер мөхтәрәм кардәшләр шушылай эшләү мәхрүм итә безне ләззәттән. Ләззәттән гыйбадәт ләззәтеннән. Чөнки Аллаһы Тәгалә өчен кылынмагач, аның тәмен белмибез. Менә шуңа күрә бәлки бер-ике җомга шушыңа багышлап җибәрербез Алла бирса. Бүген башларбыз сүзебезне макталуны ярату, ягъни мактаганны ярату, сине мактаганны ярату. Чөнки икейөзлелек башлана шуннан. Башлана үзеңне макталганны яратудан. Үзеңне яратудан һәм үзеңне мактаудан. Үзеңгә карата юнәлдерелә игътибар. Дөнья Шушы дөньяда дәрәҗәне ярата башлау. Дөньядагы дәрәҗәне ярата башладыңмы, димәк, ахирәттәге дәрәҗә икенче урынга кала башлый. Менә, иншаллаһ, шуның турында әзрәк сөйләшеп китик әле, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки, белгәнебезчә, шулай бит, бу дөньяда бөтен нәрсә хәзер безнең өстә ята. Без яратабыз шушы күренә торган әйберләрне. Безнең сөйләгән сүзләребез дә ялтырап чыга, гәрчә күңелдә ният башка булса да, һәм ул сүзләребез гамәлдә булмаса да. Тышкы кыяфәтләребез дә безнең хәзер бик матур, бик ыспай. Элеккеге вакытта сәхабиләребез радыяллаһу анһу мондый киемнәр турында уйлап та, хыялланып та карамаган, шулай бит? Гомәр радыяллаһу анһуның Намаз алып барган вакытында чапанында, киемендә унике җамау булган. Ул кем? Унике җамау, шулай бит. Ул кем? Ул, ил башлыгы. Хәзер без ил башлыгын карыйбыз да, сәгате, мәсәлән, анда 250 мең доллар тора. Шулай бит. Хәзер шулай дип карыйбыз. Ә ул ил башлыгы, аның ил башлыгының Чапанында унике ямау. Шулай бит. Мондый киемнәр ниләр юк. Аларның тышкы кыяфәтләре булмаган. Мәчетләр хәзерге кебек матур булмаган. Хәзерге кебек. Хәзер бит мәчетләрне бик матур ясыйлар. Килеп керәсең, хозурланып йөриләр, фотографияләргә төшәләр, нитәләр, но намаз укучы әз. Шулай, намаз укучы әз. Ләкин матур. Фотографиягә төшәргә, альбомнарга куярга, шулай бит инде, әйтеп бетергесез матур. Анда әле мактана башлыйлар, шулай бит, менә люстра, Төркиядән кайтарылган, безнең өчен генә ясалган, палас, Эмираттан кайтарылган, теге болай иткән, тегеләй иткән, шулай бит инде. Ягъни хәзер безнең динебез дә ул тышкы яктан гына, күрсәтелә торган бер рәсемгә әйләнеп кайтып кала. Шуңа күрә без үзебез дә гамәлләребезне кылганда көтәбез аның тышкы яктан ниндидер бер бизәлешен. Кемнеңдер тараф, кемдер тарафыннан макталуны көтеп торабыз. Кайчан миңа килерләр дә, рәхмәт әйтерләр, маладис дип баштан сыйпарлар, шуны көтеп торабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә инде мактамасалар, рәхмәт әйтмәсәләр, Димәк инде, күңел төшә шулай бит. Күңел төшә. Димәк, изгелекләребезне киметергә дә мөмкин без. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шушы күңел халәте өстендә эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк Аллаһ Тәгалә белән ике арада булган ихласлык һәм

Бу дөньяда кешеләр шулай бит биеклек телиләр. Менә кая вакытта бер кешенең исемен язып чыгаралар, берәр хәзрәтнең дип әйтик инде. Мин хәзрәтләр турында сөйлим, а то сезгә, сезнең турында сөйләсәм үпкәлисез, шулай бит. Ә, хәзрәтнең исемен язалар. Анда нинди генә регалияләр юк. Шулай бит. Фәлән-фәлән мәчетнең имам-хатыйбы, Шулай бит. Фәлән, фәлән, анда доктор, фәкандидат, тегеләй шейх, мәшәех, участник, не участник анда, шулай бит инде язылып киткән. Анда бит язылмаган Алла колы дип. Шулай бит. Фәлән Алла колы. Шулай дип язылмаган. Шуңа күрә инде күп кенә бүгенге көндә Кешеләр, үз чиратында, яраталар менә шушылай үзләрен шулай бит макталганны. Киемнәр китә шулай бит, тегенди, мондый әлләр инде парчалар һәм башка әйберләр. Ягъни кеше ярата бу дөньяда биеклек. Бөеклек түгел, биеклек. Биеклек, ә бөеклекне ансы мохтәрәм карашлар, алар икесе ике сүз, биек һәм бөек. Татарча аңланышлы. Ә боек бөтенләй ишенче сүз. Шулай бит инде. Боек икенче сүз ансы бөтенләй. Татарча аңлаган кешегә рәхәт инде монда, әйме? Инде, мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп кеше үзенең күтәргәнен ярата. Ләкин бу дөньяда шушы биеклек яратучы кешеләргә ахирәт булмас, ди. Чөнки ният икенче була йөрәктә. Аллаһы Тәгалә биеклекне бирә болай да, син аңа омтылмасаң да. Син аңа инде әгәр дә үзең теләмәсәң дә, бирә, әгәр гамәлләрең чиста һәм ихлас булса. Ике дөнья булачак сиңа барыбер. Әмма бу дөньяда гына биеклек кирәк булса, ул вакытта Ахирәттә сиңа булмыячак, ди. Ахирәт дөньясы сиңа булмыячак, чөнки синең гамәлләрең шушы дөнья биеклеге өчен генә эшләнгән була, ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, икейөзлелек булмасын өчен, үзебездә, иң беренче чиратта, ахирәт биеклегенә омтылырга кирәк, дөнья биеклегенә түгел. Дөньяда син эшлә Аллаһ риза булган гамәлләрне, әмма ул синең максатың түгел. Максат синең танылу түгел. Максат шулай бит инде, берәр нәрсәне эшләү. Кайчагында радиодан тапшырулар алып барганда, безнең бер шундый алып баручы бар инде. Ул гел миңа сорау бирә. Хәзрәт, ди, хәлләрең ничек, ди. Хәзрәт, семьяның ничек, ди. Балаларың ничәү, ди. Укыйлармы, эшлиләрме, ди. Нинди машинада йөрисең, ди. Мин әйтәм, әйдә бу тапшыруны, бер сәгать тапшыруны, әрәм итмик минем турында сөйләшик. Әйдә без сөйләшик дин турында. Шулай бит. Дин турында сөйләшик. Дингә багышлыйк ул тапшыруны. Менә миңа син биш минут, ун минут багышлагансың икән, син аны багышла дингә ул вакытны. Нәрсәгә ул минем турымда сөйләшергә? Моның шулай кирәк әйбер түгел ул. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кеше танылырга тиеш менә шушы кылган изгелеге белән, шулай бит, үзен күтәрергә тырышырга тиеш түгел. Әгәр дә кеше үзенә тели икән инде биеклек, менә мин шундай, мин фәлән дип шулай бит, мин менә фәлән-фәлән авылдан, фәлән-фәлән яктан, минем фәлән-фәлән әти-әниләрем, аларга мин сәлам әйтәм, анда тегеләй, болай дип инде, бу очракта, әлбәттә, ахирәт дөньясы сиңа булмаска да мөмкин, әгәр дә син үзеңнең шушы биеклегеңне генә уйласаң һәм күтәрергә теләсәң. Шулай ук икенче бер аятьтә Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһи рахмани рахим, Мән кәнә юридул хаятәд дунья вә зинәтәһә нуәффи иләйһим әгъмәләһүм фиһә вә һүм фиһә лә юбхасун. Әгәр дә кеше, ди, шушы дөнья, дөньяны гына теләсә, дөнья тормышын гына, аның бизәген генә теләсә, ди, без аңа, ди, барысын да киметмичә, шушы дөньяда бирербез, ди. Мин сезгә әйткәнем бар шулай бит, баесын килсә, баесын килсә, йә рәхәт яшисе килсә, Аның юлы бар. Мин сезгә әйттем шулай бит. Нишләргә кирәк? Кяфер буларга кирәк. Байыйсың килсә, бик җиңел, кыска юлы баюның шулай бит. Бик рәхәт яшисең килсә, кяфер буларга кирәк һәм изгелек кыларга кирәк. Аллаһы Тәгалә бу дөньяда сиңа бирәчәк. Бөтенесен, тиененә кадәр. Шунда ук күрә башлыйсың кылган изгелегеңне. Беркемгә, бер кешегә изгелек кылсаң, үзеңә шунда ук әйләнеп кайта башлый. Ләкин мөселман булсаң, бөтенләй кайтмаска мөмкин яки соңрак кайтырга мөмкин изгелегең. Начарлыгың сразу кайта, мөселман булсаң. Начарлыгың шунда ук кайтырга мөмкин. Әгәр син инде ихлас мөселман икән, начарлыгың шунда ук кайта, Аллаһ Тәгалә сине тәрбияли. Ә менә изгелегең кайтмаска мөмкин, кайтырга мөмкин, калырга мөмкин ахирәткә. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу Аллаһның сүзләре бу. Кем бу дөньяны гына теләсә, ди, без аңа бирербез, шушы дөньяда бөтенесен киметмичә, ди. Ул әйбәт яшәр, бизнесы уңышлы булыр, тегеләй һәм башка фәлән фәсмәт. Шуңа күрә дә менә шушы бар бит без әйткәнебез бар инде, киноактерлары, төрле олигархлар, ниләр, аларның төп баю шарты нәрсәдә? Аларның төп баю шарты ниндидер кагыйдәне үтәүдә түгел. Аларның төп баю шарты дөньяга табынуда. Дөньяга табынасың икән, дөньяны гына телисең икән, Аллаһ Тәгалә сиңа бирәчәк. Менә шуның өчен дә Аллаһ Тәгалә болай ди, Әмма уләика лләзина ләйсә ләһум фил ахирати илля н-нар. Әмма ди Кыямәт көнендә аларга тәмуг кына булыр. Бүтән бер нәрсә булмас кыямәт көнендә, шушы дөньяны гына теләгән кешегә. Вә хабита мә санагу фиһә вә бәтилү мә кәнү я'мәлүн, аларның кылган бөтен гамәлләре файдасыз булыр, ди, буш булыр, ди. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче чиратта шулай бит, ахирәтне күздә тотырга һәм ахирәт нияте белән эшләрне эшләргә тиеш, тиеш мөселман кешесе. Дөньяныкы үзе килә. Ул ияреп баручы. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, Әгәр дә, ди, ахирәтне беренче урынга куйсагыз, дөнья артыгыздан йөрер, ди. Дөнья артыгыздан йөрер, ди. Сез дөнья артыннан түгел. Шуның өчен дөнья ул үзе килә. Әбу Бәкер радыяллаһу ганһу, шулай ук безнең башка сәхабәләребез радыяллаһу ганһум әҗмәгыйн, аларның берсе дә дөньяны күздә тотмады, ләкин аларның бүгенге көндә кыямәт көненә кадәр даннары һәм шөхрәте, биеклекләре бар. Бүгенге көнгә кадәр. Бер нинди полководецларны, бер нинди бөек кешеләрне аларны мактаган кебек, аларны искә алган кебек алмыйлар. Беркемне дә. Нишләп? Уйлап кына карагыз. Без гел дога кылган вакытта сәхабәләребезгә дога кылабыз, миллиардтан артык кеше. Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи вә сәлләмгә салават әйткәндә, саллаллаһу галәйһи вә галә әс-әлиһи вә сахбихи әҗмәгин. Аның сәхабәләренә дога кылабыз, миллиардтан артык кеше. Миллиардтан артык кеше бүгенге көндә Александр Македонскийга дога кыла микән? Ул тарихта язылган гына аның исеме, шулай бит? Кемдер докторский яклый да акча ала аның исеме белән. Кем дә булса бүген Фиргавенгә дога кыла микән шуның кадәр, мактый микән? Юк. Юк андый кешеләр. Кем дә булса, ниндидер җинаятьчеләргә, алар танырга, танылырга теләгән җинаятьчеләргә шулай дога кыла микән, миллиардтан артык кеше? Юк. Аларның турында кино төшерәләр, акча эшлиләр, әмма аларга дан, бөеклек юк. Әмма бу кешеләргә дөньялыкта да һәм ахирәттә дә дан һәм бөеклек, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның өчен дә ахирәтне тотсаң исеңдә, сиңа, иншалла, дөньясы үзе ияреп килә, әмма дөньяны бервакытта да

кеше итә торган һәм Аллаһы Тәгалә каршына якынайта торган гамәлләр, йөрәгебезнең чисталыгы һәм гамәлләребезнең изгелеге. Икесе бергә булган очракта Аллаһ Тәгалә без Аллаһ Тәгаләгә иң якын бәндә булабыз. Мал җыеп түгел, тышкы кыяфәт белән түгел. Бүгенге дөньяның сәясәте киресенчә, тышкы кыяфәт һәм мал бүгенге көндә. Шуңа күрә тышкы кыяфәтең килеп җитмәсә, тизрәк барасың, спорт белән шөгыльләнәсең шулай бит, уколлар кадыйсың, тарттырасың, кисәсең артык җирләреңне. Һәм мал, акча дәрәҗә аласың да, син бу дөньяның хуҗасы. Син бу дөньяның хуҗасы. Әмма Аллаһы Тәгалә каршында икенче әйбер мөхим. Изге гамәл һәм йөрәк чисталыгы. Бүгенге көндә изге гамәл һәм йөрәк чисталыгына беркем дә игътибар итми. Менә бу фәлән кеше, бу изгелек кылучы кеше дип аны ихтирам итмиләр. Байлыкка карап, малга карап ихтирам итәләр, дәрәҗәгә карап ихтирам итәләр. Әле генә менә Сөйләшеп утырдык шулай бит, байлар, фәлән, фәсмәтән дип анда. Аларгыр шушы байлыгына карап ихтирам итәләр. Менә шуның өчен дә дөньяның аның хәзерге вакыттагы асылы шундый. Әмма, ди, мөхтәрәм кардәшләр, пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, Бәлки булыр шундый бер кеше, ди, чәчләре пычранып беткән, тузанга батып беткән, ди, ниндидер, ну, карамыйсың да, бер бомж дип әйтик, менә хәзерге сүз белән әйткәндә, бомж, ди. Ләкин Аллаһның исеме белән ант итсә, аның анты үтәләчәк, ди. Аллаһы Тәгалә безгә күрсәтергә тели, шулай бит, тышкы кыяфәт түгел, гамәл мөһим, күңел, йөрәк халәте мөһим. Урам кырыенда утырган бер бомж, син бүген аның белән исәнләшмисең дә, син аны күрмисең дә хәтта. Менә сез соңгы тапкыр күргән бомжны исегездә калдырганыгыз бармы сезнең? Кем аның җанына килеп, ни хәлләр дип сорый инде шулай бит. Исемен ничек синең тегеләй болай дип. Ә белмибез шулай бит, бәлки аның догасы иң кабул кешедер. Валлаһу әгъләм. Валлаһу әгъләм. Бәлки ул кешедә тәкәбберлек юктыр бер грамм да. Чөнки ул урамда утыра, Пычракка баткан кешеләр аңа борылып та карамый, ә ул аңа игътибар итми. Бәлки аның тәкәбберлеге бөтенләй юктыр. Мин бомж буларак кушмыйм хәзер, шулай бит инде, үгетлек күрмәгез тагын. Әйе, хәзер әйтерсез, менә Илнар хәзрәт монда Нурулла хәзрәт бомж буларак кушты дип чыгып китәрсез. Шулай бит инде. Хатын, мин киттем дип, бомжа бай китәргә ди, догаларым кабул булсын дип. Әйе. Әмма, мөхтәрәм кардәшләр, бу кешегә игътибарлы булырга куша. Тышкы ягына карап, ди, бәя бирмәгез, ди. Кайвакытта күрәсең ниндидер бер кешене, мәсәлән, галим бер кеше кебек, шулай бит инде, галим бер кеше кебек. Аны күргәнсең, карыйсың, Бу нинди галим инде бу дисең. Киеме пычрак. Ну, нәҗес түгел ул. Күптән җуылмаган. Яши ниндидер бер хәерче генә өйдә, бүлмәдә. Шулай бит. Карыйсың да, бу нинди галим икән дисең, моны әйткән сүзләрендә нинди мәгънә бар икән инде дип уйлап куясың. Сиңа кирәк, шулай бит инде, тәхеттә утырган бер галим. Ялтырап торган шулай бит. Лексуста йөри торган берәр нинди галим кирәк сиңа. Вот ул галим. Чөнки галим булмаса, аның бу әйберләре булмас иде, шулай бит. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, икенче әйбер белән карагыз, ди. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу дөньядагы безнең бәяләмә икенче, ахирәт бәяләмәсе икенче. Дөньяның ялтыравыгын яратмаска куша безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтеп. Ә шушы мактауларда ул дөнья ялтыравыгы гына. Бүтән бернәрсә бирми ул, мактаулар, дәрәҗәләр. Иллә мәгәр синең күңелеңне бер бозырга гына мөмкин ул. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндидер бер дәрәҗәле кешегә, бай кешегә син бер сүз дә әйтә алмыйсың. Аның белән сөйләшә алмыйсың син. Бер каршы сүз әйтә алмыйсың син аңа, ие, ие дип кенә утырырга тиеш. Әйе шул, шулай шул дип кенә утырырга тиеш син аңа. Вәгазь сөйләгәндә берәр нәрсә әйтеп куйсаң, син дөрес әйтмисең, диләр алар. Берсендә бер мәҗелестә дуңгыз турында сөйләгән идем, син, ди, дөрес әйтмисең, ди. Дуңгыз чиста ит ул, ди. Мин беләм, ди, мин ветеринар, ди. Бетте китте, син аңа нәрсә дип әйтә аласың? Болай бер нәрсә әйтә алмыйсың син аңа. Вәгазь сөйләп өйрәтергә ярамый, гел мактап утырырга кирәк. Ой, менә диндә шулай дип әйткән, менә сездә бар ул сыйфатлар, ди. Менә диндә әйтелгән яхшы хатыннар турында, менә сезнең шикелле ул шундый хатыннар, ди. Шулай дип сөйләсәң, Бу инде күңелләре була инде, сәдаканы бирәләр. Алла бирсә. Бәлки хәзрәт булырсыз Алла бирсә тора-бара, вот өйрәнегез әзрәк шулай бит. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай итеп дөнья мактавы ул дөнья мактавы. Шуның өчен дә макталырга яраткан кеше ул Үсми дә, үзгәрми дә, чистармый да. Һәм шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Әгәр дә инде сине мактый башласалар, димәк, монда сиңа зыяны күбрәк булырга моның мөмкин. Без, әлбәттә, мактаган кешеләрне яратабыз. Әмма зыяны сиңа аның күбрәк булырга мөмкин шушы кешедән дә, аларның мактауларыннан да. Беренче чиратта синең күңелеңдә икейөзлелеккә юл ачылырга мөмкин. Менә шушы мактасыннар өчен дип син гамәлләреңне эшли башларга мөмкин.